afiri w'amanneɛ no haw a ebi a wowɔ mu. Wɔse nea ɔsɛ ɔso adesoa na ne kommribuo mmra me nkyɛn na ɔmmɛgye wɔ ahome, na me me Yesu nkyɛn na ahomegyeɛ wɔ. Oh, amen. Ɛhenfa na w'adesoa wɔ? W'adesoa no, sɛn na ɛteɛ? Wontumi nsoa a, bra Yesu nkyɛn na ɔbɛgye wo. Bra Yesu nkyɛn na ɔbɛgye wo. Bra Yesu nkyɛn, na ɔbɛgye wo. Amen! Wei kyerɛ sɛ nnɛ yɛ Nnaaseɛ Da a yɛde ma Awurade. Gye a woagye yɛ nti, sɛ wokenkan a ɛyɛ Psalm eighty six verse twelve no nso a, wɔse, I give thanks, wɔse, ɛɛm, mpa, sorry, wo, wo, wokɔ Psalm Ayi na one hundred and four no a, wɔse enter his gate with thanksgiving and uh, and his court with praise. Give thanks to him, bless his name. Oh hallelujah. Ɔdɔfoɔ mebisa wo sɛ ɛnɛ dɛn nti wobɛ Nyame fie wɔ nnaaseɛ mu? Anaasɛ wode wo nnaaseɛ nyinaa nam wiase? Ewiase no a yɛreka no, ɔdɔfoɔ, ɛnkyɛ na atwam. Yesu Kristo no a yɛreka no a ɛnnɛ ɛwɔ sɛ yɛsɔre no no, na nkonimdie a wadi ama yɛn yɛde ma no no, Kristo Yesu Nasaretni no, ɛrenkyɛ na waba. Ɛno nti, ɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani ba yɛn ho so na yɛtumi hunu sɛ Mmerɛ no ɛnkyɛ nti yɛbɛsɔre Awurade ada no ase ne yɛayi n'ayɛneɛ de yɛn haw ne yɛn nyinaa abɛto no so na watumi agye yɛn. Oh praise the Lord. Nti asɛm no, asɛm no hyɛ me nkuran paa, wɔse in his court and praise, mɛba ne fie na maba abɛsom no na mayi n'ayɛ. Oh amen. Ɛnɛ kɔkɔhwɛ sɛ ebi reyi Akono di ayɛ, ebi reyi Kwaku Firi ayɛ, Ebi reyi kyiraman ayɛ. Ebi gyina antoa so nsuo nnya mmaa ho reyi wɔn ayɛ. Wɔn no a abonsamfoɔ no mpo, ebi reyi wɔn ayɛ. Ɛnte sɛ Yesu Kristo a ɔwɔ nkwa. O, amen! Wɔn a wɔntumi mma wɔn nkwa ɛsiane sɛ wɔn ankasa no, they are statues. Wɔn te sɛ, ɛyɛ statue, yɛka sɛ ahonyini. Ahonyini si hɔ na nsuo tɔ a, ɛbo no.

Onipa nyinaa ani bɛbue na onipa atumi aba Yesu Kristo yi nkyɛn na ɔbɛyi Awurade ayɛ. Oh, praise the living God! Sɛ wobɛyi Awurade ayɛ a, wobɛhunu Nyame kɛseyɔ. Wobɛyi Awurade ayɛ a, Nyame de wo bɛgyina yie. Wobɛhunu, wobɛyi Awurade ayɛ a, ɔbonsam bɛtɛmte wo a, ɔnnya wo. Oh, amen! Ɛno na David nom hunuiɛ na wɔyi Awurade ayɛ. Ɛna ɔka sɛ, Ah! And bless his name Yɛn yɛbɛhyira Awurade din daa. Amen. Sɛ ebinom nso wɔn bɛhyira ɔkɔto din a, yɛn yɛbɛhyira Awurade din. Sɛ ebinom sɛ amoatia bi na wɔn bɛhyira wɔn din a, yɛn yɛbɛhyira Yesu Kristo Nasaretni din. Adwuma a ɔbɛyɛ no asase so, nnipa ntumi nyɛ bi, nti yɛbɛhyira Awurade din. Oh, praise the living God! Hallelujah. Na ɛmfa ayɛyie ne asase, wo saa kɔ Psalm 75 verse 1 no a, Wɔka nsɛm bi wɔ hɔ a ɛyɛ dɛ paa. Ɛnnɛ, sɛnea mekae no, yɛn mpanyimfo se yɛmfa nyɛ ayeyie ne nhyira. Ɔsɔreɛ nko ara ma Awurade. Amen. Na ɔreka biribi sɛ, We give thanks to you, O God, yɛde ayeyie, yɛde nnaaseɛ ma wo, O Awurade, We give thanks unto thee, Do we give thanks? Amen. Wɔse, Into thee do, do we give thanks? Wo mu ne yɛde ana, naaseɛ no bɛma. Wo ne yɛde yɛn naaseɛ bɛma wo. Oh, hallelujah. For that thy name is dear, thy wonders workings declare. Amen. Ɔn sɛ Yesu din no, ɛno na yɛde naaseɛ no maa. So ɔho? Saa naaseɛ no na ɛtumi ma yɛbɔ yɛn ho ban. Yɛkɔ yɛn dwa so, yɛ store mu. Yɛkɔ yɛn nnwuma mu, baabi biara a yɛkɔ, Yesu, N'aseɛ no a yɛde, yɛsɔre anɔpa a yɛde ma No, awia o, Ɔse me yɛmmɔ, yɛmmɔ mpaeɛ daa wɔ aberɛ a yɛmmerɛ. Wei kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛde yɛn naaseɛ ma Awurade. Ɛno nti yɛmpɛ no, yɛn nananom de naaseɛ maa Awurade, na Onyankopɔn hyiraa wɔn. Amen. Ɛno nti ɛnnɛ yɛ a yɛyie dɛn? Ɔdɔfoɔ, ɛdeɛ a yɛyie na wode brɛ Awurade? Ɛdeɛ naaseɛ na wode brɛ Awurade? Ɛdeɛn ntontono na wode brɛ Awurade? Sɛ nka me ne wo a, nka mede me me kra, me honhom ne me nipadua nyinaa bɛyi Awurade ayɛ. Ɛsiane sɛ meteɛ yi, meyɛ obi a menyaa accident. Accident a menyaeɛ, na nka merewu. Ɛboɔ bɔɔ m'akyi maa m'akyi, menya, me, me breaki me spine cord. na me spine cord no mu nyinaa mu no, ɛkɔmaa mekɔdaa hospital, na hospital no hospital no ma ɛde ɛhaw bra m'abrabɔ mu. Sɛ ɛnyɛ Awurade na mede me ho too no so a, nka nka mɛ mɛ mɛ mantena ase. Asɛm yi sii a ɛyɛ nine, eh, 20, 27 October 1997, akyɛ yie. Ɛbɛsi nnɛ, Nyame ayɛ bi amen. Awurade wayɛ bi neɛ wayɛ no ɛboro so me pɛrɛdze ya na nka me nante bio me da hospital fɔ ɛwɔ Germany ha fɔ fɔ fɔ fɔ one year na me da mpa mu nko ara gyese yɛ boa me nea dane dane me ɛnɛ hwɛ deɛ awurade ayɛ me hwɛ ɛnɛ hwɛ deɛ awurade ayɛ me na sɛ me mpo me gyina ha nnɛ na me de ayɛ yie ma awurade a wo a ho nkaa yɛ mpo yayɛ mo operation six times M'akyi, yɛtwitwa m'akyi saa, yɛ me operations thes times, yɛde nnadeɛ hyehyɛɛ m'akyi ma me nantee te sɛ akwadaa foforɔ, na ne nyinaa mu no Awurade ma me saa sɔre gyina m'anamɔn so bio, na me ne Awurade te ntam sɛ Awurade ei, aberɛ a meda mpa mu yi a merewu yi Awurade gye me. Na sɛ wogye me a, Awurade, na sɛ wogye me nkwa ma metena asase yi so a, mɛso wo me nkwa nna nyinaa. Na Awurade gyee me no, mede me ho ama Awurade. Enti nnɛ sɛ me, me, menam na meka Awurade asɛm, obi nte m'aseɛ, na obi nhunu me, na obi nhunu deɛ ato me. Yɛ a na ebinom fi sɛ bi a, a, na bɛrima yi adeɛ ɔne biribi yɛ. Mewɔ biribi yɛ paa, Nanso mehwehwɛ ɔsoro ne ne trenee no kane. Ɔsoro ne ne trenee no na mehwehwɛ ne kane. Bible se deɛ ɛka ho deɛ ɔde bɛma me. Ɛno nti Nyame wahyira yɛn. O ka sɛ Awurade ahyira me. O Awurade ahyira me. O praise the living God. Aberɛ a mede m'asɛm bɛkɔ awiei, ɔdɔfoɔ, deɛ mpɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ, sɛ me mpo manya accident, Na wow check in nineteen ninety seven twenty third October nineteen ninety seven na ɛnnɛ meda so te ase tumi nante tu mmirika kɔ trɔkyen a na ɛwɔ sɛ mede ayeyie ma Awurade na wo nso so ebi ntoo wo deɛ nanso na nka wonim deɛ ɛbɛto wo nso Awurade ayɛ sei ama wo Kristo wayɛ adom ama Kristo ama woda so te ase. Woda anadwo yi, sɛ anka ɛnyɛ Awurade na ɛmaa wosɔree a, anka woawu. Anka mawu. Nanso so Awurade ahyɛ ne ho animuonyam ama me ne wo mmienu da so te ase? Enti fa w'ahoɔden, fa wo kra ne wo honhom, w'akoma na fa bɛyi Awurade ayɛ. Ɛkyerɛ Kwasiada, yɛrekɔ asɔre. Yɛrekɔ akɔyi yɛn Nyankopɔn yi ayɛ. Na sɛ yɛkɔ ne yɛkɔyi Awurade ayɛ a, yɛbɛhu Nyame nsɛnkyerɛnne. Oh, praise the living God. Sɛ wopɛ sɛ wohu Nyame nsɛnkyerɛnne a, tontono Awurade, yi Awurade ayɛ na ma ne din no so, na wobɛhunu ne kɛseyɔ sɛdeɛ a ɔteɛ. Oh, praise the living God. Woi kyerɛ sɛ Onyankopɔn wayɛ bi. Woi kyerɛ sɛ Onyankopɔn wayɛ bi. Deɛ wayɛ no boro so. Deɛ woayɛ no boro so. Ebia na mekasa yi na worehwɛ me, nanso na womfaa Yesu Kristo nyɛ wo Wura ne w'Agyenkwa. Ɛnnɛ yɛ wo nkwagyeɛ da, ɔdɔfoɔ. Bible se sɛ wote Awurade Yesu nne a, ntwentwɛn wo nan ase, esiane sɛ ɛda yi yɛ wo nkwagyeɛ da. Na sɛ wode wo ho nyinaa ma Awurade a, Awurade nso ɔbɛhyira wo. Na Awurade bɛfa wo de wo ayɛ N'ɔno Ne ba sɛ awa a woatuu, na W'atumi ahwɛ wo so na Ɔde wo akɔ soro. Merebɔ mpaeɛ yi, bɔ mpaeɛ bi di m'akyi. Ka sɛ, Awurade Yesu, me ne wo abɔ wo din ataboa atɛn. Meyɛ ɔdebɔnyɛni. Esiane sɛ me bɔne nti na wobewuwui wɔ asɛnnua no so. Esiane sɛ me mfomsoɔ nti na wabewu wɔ asɛnnua no so. Awurade, mesrɛ wo, manu me ho. Awurade, mesrɛ wo, manu me ho. Ɛno nti, mɛ, mɛ, mɛgyae bɔne yɛ. Ɛno nti, mɛgyae bɔne yɛ. Ɛno nti, fa me sɛ wo ba prɛko pɛ. Ɛno nti, fa me sɛ wo ba prɛko pɛ. Na mɛtena wo fie me nkwa nna nyinaa. Mɛtena wo fie me nkwa nna nyinaa. Awurade, hwɛ me kra so. Awurade hwɛ me kra so. A me ho mma asɛm. A me ho mma asɛm. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Mebɔ mpaeɛ, Awurade Yesu, meda wo ase, baabi biara a obi biara wɔ, ɛnɛ da yi nso wafa wo ayɛ ne Wura ne n'Agyenkwa. Sɛ onim wo Awurade a, Awurade fa ne kra na hwɛ ne kra so. Bɔ ne kra ho ban kɔsi sɛ wo mmaeɛ ɛtɔ so mpenu bɛba. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Ɛnneɛ ɔdɔfoɔ Nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu, amen. Amen. Awurade nhyira mo nso oo, amen.